akanzi usadzosere chakaipa nechakaipa usazondidzosera zvandakuitira shandako akasununguka ndikati kwete nguva yakwana chisara zvako nebasa rako ndakabuda saka ndamusana ndakasvika vabhana wandiri kutaura kuti ndakawana mutumwa enest paul masha weafrica akatumwa kuzozorodza vanotenda nguva ino yekupedzisira ndakafara ndikati mivakadzimi Murume uyu anoonekwa kupi? Zvikanzi mhai musatambudzike. Tiri kuenda kunonzi kwaMudzimurema. Ikoko kune gumhano. Uchanomuona. Hama dzangu ndakasvika. Pandakati vamutumwa hana yangu yakarova. Ndikati saka chachii? Ndiye munhu wandaiona here uyu? Ndiye munhu here akandisunungura? Saka nazvino ndinotenda kuna Mwari. Akatuma mutumwa wake nekuti pese pandaishungurudzwa nehuipi hwepasi pano, mutumwa waMwari auya kuzondizivisa kana kuti kuzondinunura. Musi iwoyo ndamuona pamudzimu rema, hana yangu yakarova pandakanga ndanzi pupura. Ndakaona gore richidonha, rakadonhera pamberi pangu. Pakauya rimwe zvakare rikadonha, hana yangu ikarova. Ndakabva ndanzi, ah, imi amai misudurukai. ndakati ah uyu murume anenge aona zviri muhana mangu ndakabva ndanogara pasi saka vanhu vamwari zvikuru sei vari kunamata muno mupostori yeafrica yakatumirwa mutumwa wamwari musanamate muchifananidzira namatani nemwoyo unoakaninichichavo changu chandava nacho pamberi pemutumwa wandakatarisana naye ndechekuti Ndinoda kushanda nekuti ndiye akandiudza kuti dzokera kumwana uyu murume wako ndiye waakuenda akaenda saka ndinokumbira kuti ndiwane basa rinogara ndigone kuriritira mhuri yandakapiwa namwari ndinovimba newe mutumwa ndisunungure
pamberi pamwari chekutanga ndokumbira mwari kuti andiregerere kutadza neni nacho chekuda pamberi pamwari chekutanga ndokumbira kuti mwari andiregerere kutadza nekudarika kwangu pamberi pousowai ndotadzira mwari nekutuka ndotadzira mwari nekuchiya vakomana ndozvandokumbira pamberi pamwari kuti andiregerere zvikuru sei ndokumbira kuti mwari andiregerere pachivi chekunyepa chekureva nhema ndotadzira mwari nekureva nhema zvichizoda kupupurira murandu wamwari pauro mwacho afrika babata mabasa guru raari kubata mazuva nekupedzisira inini ndoda kutenda murandu wamwari pauro mwacho waafrica namwari najesu akamutuma nekuti ini ndakazorodzwa ini ndakanga ndiri musatanisi ndanga ndiri nekuti ini ndanga ndiri musatanisi ndichigara munzvimbo yehaward ndakapinda musatanism ndiri grade six iko zvino ndaafom two ndakapinda musananizimu ndiri grade six chakaitika zvakaitika sekudai ndakanga ndine shamwari yangu yandaitamba nayo yainzi loreni zvino tiri kuchikoro ainditi vimbai iwo unonamata chechipi ndikati ini ndota ndonamata chechi salvation ndaipinda salvation army zvanzvonivimbai ndine zvishoma shoma zvandoda kuzotaura newe saka akanditi kuti ndizokuudza zvose zvinoitika mukati mekurarama kweupenyu hwangu unofanira kuita tanga waita seni pane zvinhu zvisipo zvinofanira kunge zvaiswa pauriwe kuti ndizokuudza zvandiri saka zvadaro saka zvadaro ndaka apedza kundiudza izvozvo manheru acho ndakaenda kumba ndikanorara ndakarara kudaro ndakarota ndichiyozotorwa nemumwe mukadzi Mukadzi uyu pamararamiro angu nekufamba kwangu kwose handisana ndamboona mukadzi ane runako rwakadaro. Saka mukadzi iye akasvika akanditora asi bvudzi rake musoro make ranga riri rakaita regold. Saka mukadzi uye akazonitora akapfeka zveblack but kuno kwake kwaita ngekwehoyo kutangira muchiuno zvichidzika achitange hoyo saka akanditora zvakadaro tikabva taenda akabva anditora tataenda ku kusi ndopa ndakabva ndatanga kubhururuka tichienda naye saka tasvika pamvura ndakamuti handikwanisi kubata mvura nekuti ndinoti ndikasvika pamvura ndinonzwa dzungu saka ndakamuti ina handikwanisi nekusvika mumvura umu zvikanzi haiwo samboneseka nekuti mvura iyi haisi yakuguma saka zvakadaro ndaka mukadzi uya akafuuridza pamvura pai pai ndobva aita masaini matatu yekutanga yaakaita akaita yakadai so yechitwu ndobva aita yakadai so yechithree ndobva adai so paziso rake saka ndobva apinda tapinda mumvura memwe takadzika pamba tori nemasteps ataidzika nawo tichipinda mvura tichipinda mvura kudaro takadzika tava tapinda ndobva ndasvika muye muye zvikanzi imwa drinki iri ndobva vandipa drinki asi drinki iri ranga riri redi chakaita kuti ndisanwe drinki iri ndechekuti dhingi iri handisati ndamboona dhingi rine makorero akadaro nekuti ranga rakaita kakukura kunge derere zvanzi imwa dhingi iroro ndikati haina handisi kuda ndobva wandipa cream soda ndobva wandipa dhingi recream soda zvikanzi imwa ndikati handikwanise kumwa dhingi ramuri kuti ndimwe zvikanzi kana waraiti usingakwanise kumwa dhingi iroro chiregedza gara ipapo ndobva ndagara ndobva apinda ndobva anotora chinhu chinenge chimaiti maka chekunyoresa ndobva asvika ndobva anditi yogare pacheyapo Chair yandakagariswa inini yanga iri inenge inogarwa nemadzimambo iyi yekuti inenge inenge yakashongedzwa pamusoro ndozvayanga yakaita cheya iyoyo but yanga ine musoro unenge musoro wemunhu mune mazino marefu aipesana kudai asi parurimi pacho ndopaibuda neropa ndopaibuda nedringi racho raida kundipa iroro saka ndopaakabva atora chinenge chimaitmaka saka auya kwandiri kudaro akatanga kundinyora triple six pamhanza pangu panapa achindinyora triple six asi chinhu chaindinyoresa ini kuchitarisa kwacho handina kuona kunge mait mak ndaiona kunge chigunwe chemunhu nekuti paaindinyora kudai paisara pakaita red seropa saka ndopaakabva anditi zvoni wakukwanisa here kumwa drink ndikati pari zvino ndine nyota but drink handisi kukwanisa kumwa zvikanzi zvoni horit ndobva anditora ndobva andiendesera kukunga kwaroom so ndobva asvika ndobva andinyora futi koti panapa ndobva andinyora koti paruoko rwangu panapa saka andinyora kudaro ndakabva ndadzokera zvikanzi wati une nyota ndikati hongu ndokubva vauya nedringi ravakauya naro iroro ranga risina kunyanyisa kukuoresa senge zvanga rakaita rimwe raakatanga kundipa rekutanga ndobva vanditi imwe adzingi ndovana tiradzingirere ndivanamo ndobva zvanzoni ya chisununguka ezvinozvo wafanana nesu chisununguka hako enda ndobva ndakabva ndaenda pai pai mangwana ndava kuchikoro zvanzi nemusikana anonzi lorain imba inakukwanisa kukuzivisa zvandiri ndikati ndiudze chiiko chauri nhai lorain zvanzi zvawakaita nezuro manheru wakagona kana usati wambogona mukati mekurarama kweupenyu hwako ndikati ah kuinini kunditi ndakagona chii chakaitika zvanzoni iwe une hope dzawakarota but hazvina kuitika but iwe chaunofanira kuziva ndechekuti kungozvitaura chete uri kusiya nyika manje manje saka nekudaro ini ndakabva ndazvichengeta sesecret mukati memwoyo wangu zvokuti amai vangu ini nemhuri yangu yese hapana chavaiziva kuti ndinorarama sei mukati moupenyu hwangu chinhu chikuru chaka chinhu chikuru chakanyanyoita kuti ndipinde musatanizimu yanga iri nyaya yekuchiva mapfekero zvikuru sei nekuchiva kumanakiro akaita vanhu ndochinhu chikuru chakanyanyoita kuti ndipinde musatanizimu nekuti inini pandaigara naamai vangu Mai vangu vaida basa rekutengesa pamusika saka vanga vasingakwanisa kunditengera zvose zvandoshuwira. Saka zvakadaro vandakazopinda musatanism ndanga ndakupfeka hembe dzanga dzakanaka dzokuti ndaiti ndikapfuura nepamberi pevarume vevanhu vese vaisara vachindicheuka. Kazhinji kacho ndaiti ndikapfuura nepavarume vevanhu vainditeera vese. Saka zvadaro ndapinda musatanism manheru acho akabva anditi zvoni imai ndiri kuya kuzokutora kumba kwenyu ndikati ndiri kuya kuzonditora kumba kwedu nguva izvi kanzi ndoya manheru ndikati ko mama wangu vanenge vachiti chii zvikanzi mama wako havangofa wakazviziva ndikati hoo saka unouya uchinditora nekuti anda kutoita kunge munhu anga achinzwisisa kuti ndatoo musatanism saka zvadaro ndakararama ndiri musatanisti kudaro ndichimwa ropa revanhu chichikonzeresa maaccidents chimwa ropa revanhu chiti nguva zhinji mafotos andaitorwa inini dzimwe nguva ndaitorwa dzine minyanga saka taiti kana taakuenda kusii ikoko tai tandine magemenzi edu ataipfeka magemenzi aya rinenge ichange fuko but rinenge richangira musoro muno muri nezvimyanga muno panapa kanzi triple six nepanapa apa pachiindicata kuti uri musatanist saka zvakadaro maipinda musimwe mwe mosvika maiti kana uchitanga udaita msatanist unopiwa punishment punishment yaunopiwa ndeyekuti kana tichinamata semanamatiro atiri kuita kudai munhu akangodzokera kumashure masatanist akakutora vanoenda newe vachiti kunamata kwese kwawaita waiti tichisikei satani saka izvino zvinofanira kuti tikupe punishment punishment yaunopiwa ndeyekurohwa unorohwa zvekuti dzimwe nguva unotombosvika pakurwara saka zvakadaro ndakararama ndiri musatanisi ndichigara munzvimbo yehawati ndichita mabasa euipi ndichigara munzvimbo yehawati ndafomu one ndopandakafonerwa mama vangu ndopakafonerwa ndopakafonera amai vangu tete vangu maiziki vandinogara navo pari zvino kumvuru ndopavakafonerwa zvikanzi ida ari kunetsa kunoka mukwanise kungomutorawo here nekuti kwese kwandaigara ndaiti ndikasvika ikoko ndaitoona kuti ndasiya ndambodanana nemurume wemunhu wandaigara naye saka zvadaro vanhu vazhinji nehama dzangu zhinji dzese dzakandiramba vakati hatichada kugara nemunhu akadai Saka inini nekudaro ndochinhu chikuru chandanga ndakapindira musatanism chekuti ndizokwanisa kuti kana ndavekwa nehama dzangu ndizokwanisa kuenda ndichinovauraya saka zvadaro ndakazoti nda amai vangu vafonera tete vangu tete vangu ndobva vati ngaauye ngavauye kun- ngaauye kuno kumvurwi ndigare naye saka kuuya kwandakaita kuno kumvurwi ndakauya gore pandatuira ndakaita mumvurwi ndakauya gore rakapera ndakauya pano pachirairo ndopandakatendeukira asi ndatendeukira pano pachirairo handina kunge ndiri ini ndakatendeuka ba ini ndandisipo pakatendeuka Chidhimoni chakauya chikatendeuka pano. Ini nandisipo makabata musoro. But zvikuru sei kana muchitendeutsa dhimoni makaribata musoro. Dhimoni rinoita kunonzi kutensa kana uchirinamatira zvokuti unokwanisa kurinamatira harimbotsva kana uri munhu asina mwari zvikuru sei kana uchinamatira mweya yetsvina unofanira kunge une simba zvokuti kana uchinamatira mweya yetsvina hapana chainokwanisa kuita Kana uchinamatira mweya yetsvina unofanira kunzwa kuti mwoyo wangu panapo uri kuna Mwari kwete kunamatira mweya yetsvina usina Mwari. Zvino ndagara muno ndagara mubvurwi natete vangu ndakagara navo ndakauya naye pamuna ndiri form 1 2011 asi yange iri third term yandakatanga kugara natete vangu ndichigara navo kumvuru asi chokwadi chiripo mukati mekurarama kweupenyu hwangu ndechekuti ini ndakatanga kugara natete vangu inini vimbai mtuva ndakatanga kugara natete vangu temu inoyi ndopa ndakatanga kugara natete vangu pese apa ndatisingagari natete vangu tete vangu vaigara nedhimoni mumba nekuti nguva zhinji vaigona kuti vachinamata taikwanisa kupinda mbama vainamatira taitoti tipinde mbama tainamatira ndechekuti kana vanhu vachinamata vanenge vasina simba rekunamata uye vanenge vachinamata vakaneta nguva zhinji vamwe vanamata zvechirango saka pakaita munhu one anenge akaneta vamwe vese musina simba mukakwanisa kusamusumudzira munhu iyeye mweya yetsvina inokwanisa kupinda mamune muchinamatira uye inokwanisa kunzwa zvamune muchitaura saka ndagara kudaro ndakazoti ndakarwara mushure mekunge ndataura neshamwari yangu tiri kuchikoro ndafarisa ndikabva ndasvika pakuda kumuudza kuti inini ndiri musatanista saka zvadaro ndakabva ndabatwa shaya yanhu rataka kutadza kutaura saka ndokurwara kwandakaita ndinenge ndakarwara zvemazuva mashanu ndichirwara ndisingagone kutaura saka zvadaro pandakatanga kusagona kutaura takarara tichinamata usiku hwese ipapo ndanga ndaamumumba but tainamata usiku hwese tikarira tinamata vachindimatirwa kuti nditaure saka ndataura kudaro ndopandakabva ndaziva kuti muranda wamwari pauro mwacho africa akatumwa zvechokwadi kumazuva ano ekupedzisira nekuti ini ndanga ndisingafungire kuti ndichasvikawo pakuzotaura ndanga ndakutoti ndichapa ndakadaro ndisingatauri uyezve ndaremadzwa nemasatanisi saka zvadaro ndaona kuti muranda wamwari pauro mwazi waafrica akatumwa kumazuva nokupedzisira ndakatanga kusanangurira tete vangu asi mukutaura kwandaiita uku ndakati ndataura kakutaura kudaro pandakazoti ndivaudze kuti ndozvaitika mukati mekurarama kweupenyu hwangu ndakati ndichivaudza nyaya yacho ndobva ndatanga kubatwa zvakare shaya Saka ini ndanga ndakadzidziswa nemumwe muparidzi ainzi muparidzi Chivanhu wekukerekwe kwedu. Ndiye akandiudza kuti kana waku kana wakusataura unoti nemuzita raJesu akatuma Pauro mwazi weAfrica. Saka ipapo ndopandakabva ndatanga kutaura nemuzita raJesu akatuma Pauro mwazi weAfrica. Ndikabva ndatanga kuvatsanangurira zvakaitika mukati mekurarama kweupenyu hwangu. Asi ndiri musatanisi kudaro chinhu chikuru chaka chiri pandiri uye chaindinetsa misi yose yeupenyu hwangu. Yange iri nyaya yemadhimono oupombwe ndochikuru changa chiri pandiri. Madhimoni okumbwe ndoane adakapiwa zvikuru sei kuti pese pandinofamba varume vevanhu vaindichiva saka ndo zvandokumbirawo pamberi pajehovha mwari kuti mwari andinzwirewo ngoni handichafa ndakada kudzokera kuita musatanisi nekuti panguva dzino masatanisi acho ari kuuya kwandiri vachindinetsa vaida kundiuraya saka ndokumbirawo pamberi pemuranda wake pauro mwazvo afrika kuti mwari andinzwire ngoni ndo zvandokumbirawo pamberi pouso hwake

akunda saka ndokumbira kuti mwana ndinzwirewo nyasha kuyera kwake kukuru kuburukirwawo pandiri kuti pavanondiona masatanisi vaone murando wamwari pauro mwazi waafurika achipenya ndozvandokumbira pamberi pauso hwake kuti jehovha mwari andinzwire ungoni kuti zvandandiita ndaive kare nditendeuke kubva mukutadza kwangu kwose kwandaita ndozvandokumbirawo pamberi pajehovha mwari zvikuru sei madhimoni okuombwa asati apera mandiri ndokumbira mwari kuti andinzwirewo tsitsi nekuti nanhasi dzimwe nguva ndikafamba pese pandofamba varume vanhu vanonjeuka zvikuru sei vachindichiva ndozva ndokumbirawo pamberi pauso wamwari kuti mwari andinzwirewo tsitsi zai jehovha unotiza noupenyu hwako hanzi tizai noupenyu hwenyu upombwe nokunamata zvana izvo zviwo zvakaipa zvikuru zviviri izvozvo ndo zvapara dzenyika izvozvo zvinonorara nezera rajesu akatuma pauri mwari wako unopera saizvo wazvinzwa eh. Iye zvino Mwari ari pano, Jesu ari pano. Munoita zvakanaka, wazvaita zvakanaka kutenda pakereke pako, wazvinzwa?